Awle ka channel milo thlir sak thin tu te in zavaiin chi bai leh vek ule. Vawiin chu hei vanei thlak deuhin Australia ah flat ka nei leh a. A vawiin ti lem a nimin piah khan kan lend tawh a darkar sawmhnih pali lay over kan nei phut a tun chung ka lay over hi chu ni dang ain a rei a Adelaide shuttle kan neih tel avangin vawiin ah hei Melbourne chu Adelaide kan va thlawk zuai a chuan Adelaide chu Melbourne kan rawn thlawk let leh a chuan darkar sawmhnih panga lay over kan nei leng a chuan hei tunah hian tlai dar li a ri chiah a ahh chhuah ka tum lo deuh a mah erawh chu kal ve manah ka tia hei ka chhuak leh hram dawn a kalna tur em em ka hre lo a ahh khawpui chhungah eng nge lunch lunch ti dawn ila ti mai ang dinner ka va ei ang a chu vel pah chuan khawpui chhung hei ka kal kualna vel kha ka rawn dah lang leh dawn a Hmuhna an ti tak kha milo thlir sak leh tawp mai ula ka kalna apiang kha a remchang apiang kha tiang ka rawn cover leh mai dawn a chutiang a han plan em em leh kal tumna em em ka nei chuang lo a mahse milo thlir sak leh theuh dawn nio aw hei tunah hian tlai darli a ri chiah a ka sawi ang khan Hotel atang hian Metro Station a hla lo a, ke in heta tang hian ka kal ang a, Metro Station thleng chuan Metro in khawpui chhungah kan ka ka kal phei ang a, tah tawlhin ti tawh mai ang aw, ah chumi hma chuan room tour kan nei leh lawk ang. Hei helai hian king size bed lian deuh mai a awm a, chuan ka room hi zau tha ang reng khawp a maw, Australia ti mai ang Melbourne flight bik hi nuam ka ti in a chhan chu an room min pack hi Tih ang tiat deuh vek he a zau a zau nuam ahh a zau nuam tlangpui a nih chu. Hei helaiah hian ahh view ahh nuam tak mai a awm bawk a. Chuanin ahh he lamah hian a dang a awm bawk a, hei chu ka ti lang tawh lo meng a, hei darthlalang lian deuh a awm bawk a. Chuan washroom hei hi a nia so shower nen. Overall chuan hei heti zawng hi. Hetia screen ah hi chuan a lang zau lutuk lo maithei mahse a taka a zau a maw mahni awm nan chuan nuam tawk khawp mai. Eng pawh ni se kan chhuak dawn anga ahh helai ah chuan ahh Dariat eng rawh Dar Sri leh chen ve nge Dariat hemi inkar hi tlai ni tlak hun ania tunah Dar li pel chiah hei kal vat vat loh chuan ka ni ni min tlaksan pat ang chuvangin kan kal phawt ange. Hei hi kan thlenna hotel Novotel ti a ni a, heta chang hian metro station hi minute sawm atanga minute sawm panga inkar vel kal anin ka hria. Aw tunah hian hei metro station lam panin ka kal mek a, khua tha ang reng khawp ani pawh a sa tha khawp mai a. Australia hi ka rin ain lo la vawt a maw tun dinhmun ah hian kan hriat in hriat ka ring tho a Australia chu heta khawvel map ah pawh a mawng lampang a awm a ni ta an thlasik hun leh kan thlasik hun te an nipui hun te tiang te hi hei in opposite chiah a nih chu tuna bar thla kan kai chho tawh a hei a lo lum tawh ha ka ring a nih chu mahse rin ain hei lo la vawt a tuna pawh jacket nen ka chhuak a Boruak erawh chu nuam khawp mai. Hei helai Australia hi chuan tian card hei hi ka kal hmasak ber a ka lei ania ti hian kan kal reng reng tho a ka tia ka ti riral phal lo a a hran pah lei leh zel ai chuan ka tia hian hei hi kan recharge zel mai a khawpui dang ang tho hei Bangalore te Delhi te khatiang metrocard ang tho kha ania tian Dollar thum a ni tlat in ka hrian recharge na kha ka chiang tawh lo a hei metro station ka thleng dawn a ahh metro station ah hian recharge ka tum chhin ang a ka thei lo pawn security ho zawh tur an awm zel tho ang maw lungaih thla lo hak a chu hei ka thleng phei dawn a tlai hi metro station a nia.

okay te hi chuan balance cheng nga ka nei hian hei metro station chhungah ka lut tawh a ava reh vel metro station chu.

Hei ahh train station atangin ka chhuak phei a, han kalna tur ber pawh ka hrelo, ka la kual vel mai mai anga tia helai hi hei sapram chik chho. Aka mawi ve A hmain ka kal tawh tho nain mahse hei vawi khat kalna leh ang leh vel tho ka ni. hei hi ah, tuna train station ka chhuah san tak khami ah, Flinders Street train station tih nia hei khawpui lai li a ah, tak a awm a a lun khawp mai lun pawh sawta saw tram a awm bawk a boruak hi nuam a maw tunah tak hian a vawt lutuk lo a hei mi ho pawh an tei suau suau mai aw tunah hian hei tlai dar anga a pel chiah a. An kawt thler i lo vel pawh a la lun tha khawp mai a, a tam zawk hi Asian an ni tih ila ka sawi sual ka ring lo a. Helai Melbourne a bikin Chinese an tam em em a, an kawt thler te an restaurant i lo vel leh hei an dawr te pawh niang dawr hrang hrang Chinese deuh hlir an nia. mahse a nuam ka tia keichu ah kan ei duh zawng atam atiang ah hian hetei sava ava ngam pah ve hei phei chu hei an ngam pah lutuk an tina ngailo tih a hriat khawp mai. Vun ngo ti mai ang sap ho hmel hmuh tur avang Asian Chinese hmel hlir engpawh nise eitur ka zawng phawt ang a helaiah hian ahh tunah hian dar nga leh aw dar nga a ri tawh ta an dawr hawn hun timing hi dar nga leh a chanve dar ruk leh a chanve tih velah hian an khar tlangpui a. Ahh eitur ka zawng phawt anga chuan ahh chumi zawha ka inei puar zawha hun ka la nei te rih chuan ka vak kual leh anga kalna tur em em ka nei lo a hrilh tawh ang cheu khan hotel a awm hotel a awm tawp aia tia va thawl mai mai enge hun awl hnawh khan a na tha ve ka tia ka va chhuak mai mai kha nia mahse hei a inchhir awm lo thin chhuah hi chuan maw a nuam.

a chan ber ri dawn ti mai ang ta anga pel chiah a mahse hei nila tlang sang va va khawp mai mihring pawn tam tun tuna ka kal hun a fuh ka tih lehna em em chu hei an hnim an thing vel hi a hring mawi em em mai a a hma ka kal kha chuan a ro vek a ih nipui laia kal kan nih vang khan tunah chuan hei-- ah thlasik ti mai ang thlasik line chiah si lo ah enge hmun hmun sun a ni ang ka hre lo tiang hun vel nia hei hring mawi khawp mai hotpot kan zawng ang hotpot ei te tur ah. hei an restaurant te hi an luhna nia hei ang zawng zawng hi nachina restaurant a lut vek tur in tlar ho an ni e chu pawh asians ho hlir asian kan ni tho a kei ni pawh a. a mak a mak a tam a bikin chinese an tam helai hian maw tunah hian hot pot kan ei ang

Aw hei eitur ka ei zo a, uar khawp mai. A tunah hian dar ru ka ri dawn a, dar sarih dar sarih atanga dar riat inkar velah hotel let phei leh hman ka tum ang a. Damdawi dawrah ka kal zawk ang a, chumi zawhah kalna tur dang ka neih chuan kan vak kual leh ang. Engpawh ni se tunah hian hei washroom ah ka awm a. Washroom bang pawn nei sen tha khawp mai hei. An thil siam pawh tui khawp mai an hot pot pawh maw. Tun hi vawithum ka kalna a ni tawh a, Melbourne ka kal hi chuan ka kal ngei ngei zir helai dawrah hian. Hei ka hot pot ei zo ka chhuak chiah a restaurant atangin an siam tui khawp mai a ka puar khawp mai a tunah hian kalna tur em em ka hre tawh mai lo a damdawi dawrah ka kal lawk anga damdawi vel ka lei phawt anga chuan dar ruk leh dar sarih inkar velah hotel let phei leh hman ka tum anga tunah hian hei tlai ni a tla tep tawh a. Rei lo te kan vak kual leh pawt ang a, mi lo thlir sak leh char char mai dawn nia aw, rei lo te chhung pawh kha heta a thlang lamah e, kanna china ka kal chhoh na lamah hian kan kal ang e. A tlai telh telh a mihring an tam telh telh a maw tih tur a ni hei a. Tunah hian China town a awm a maw kan fanpui zuai ang che u ah Melbourne China town hi eng ang chiah a China town nge a nih kan en lawk ang mihring hi an han tam vel khawp a maw a meng zim chi a dum chi ah eng nge vai nen lam kan chi kim khawp mai chi tin chi tang. Hei hi China town Melbourne a ni a, aaa rin ai tak chuan a wow teh lual lo, nakinah an festive hun tih mai ang Chinese New Year hun velah an chain alang ka ring helai vel chu maw, ti zawng kha nise ka chho peih tawh lo khi a inang deuh put a maw. Teivah tawh hi chuan hei souvenir dawrah hian ka peng ngei ngei zel a tunlai tunlai chu souvenir leh ka uar thar a hei ah fridge magnet hrang hrang lo awm a thlan tur ber hi vang thin a a tam lutuk hi chuan ah australia in ziak ngei kha ka duh ve bawk sia chuan hei he lamah hian paper cut te pawh a awm a. chuan paper cut mai bakah hei bag ilo te tote bag te maw awm nual mai tshirt te pawh hei eng ber nge ka lak ang aww a mawi hlawm lutuk a maw lak ber tur pawh ka hre lo hei hei hi ka la a mawiin tih em. Australia in ziah na ngei kha ka duh ve bawk si emaw a hmai magnet hi ka collect ngai lo a mah se tun hnu hian ka collect tan ve cheu a hei t shirt te pawh a awm a khua thim tep a khan kal vat vat tawh ang e aw vawi in ka kal tum na ber chu hei hemi chemist tih hi nia chemist warehouse hi ah damdawi chi hrang hrang an nei teuh a damdawi mai bakah perfume ilo te man tlawm zawk ten a awm thin a chu chu. a hma pawn brand tha deuh mai chu chu ka lei a a lo la awm tak in ka tia hei ka in peng thla leh zuai ang e hei helai ah hian perfume chi hrang hrang brand hrang hrang ah discount a lo awm teuh up to eighty five percent off a nia Calvin Klein hei hi ka lei tum ber a nia tunah hian thirty nine point nine forty Australian dollar ang vel a nia hei hi ah India ram pawisa in ka in chhut chhin lawk ang e. Hei hi India ram pawisa in sang hnih za hnih vel a nia, an discount hnu a. Mahni a Bangalore ka kal khan ka zawt a, sang nga leh tih a nia. A inthlau rem rem khawp mai, chuvang chuan hmaih chi loh ka ni la ang e. Mahni Bangalore ka kal khan ka thian te tho kan la awm nual a ni, chu Calvin Klein ah leh Tommy Hilfiger ah khan an discount a lak ka tum chung pawh khan hei sang nga kha la kai vah a nih chu kha vang khan ka lei ngam chiah lo a. A nakinah hmun dangah kalna tur hmun kan la nei tho a, tlawm zawk zia chuvang chuan ka nghak rih ang ka tia chuan hei Australia flight ka nei leh hlauh a, hei ka neih vel a, hei hi ka kal chhan ber khawpui ka kal chhan ber pakhat a nia, a hma ka kal khan a tlawm zawk teh kha ka hriat sa vang khan ka nghak deuh char char a, chuan hei lo tlawm lo tlawm ngang mai a tunah a ngat phei chuan lei nghal ka hmaih hmaih phal lo. Aw hei tlai thim tlai ang tawh a hei khua thim tap tawh a hotel lamah ka let leh tawh ang a dang ti tur ka hre tawh thlawt lo ka bazar bazar tih lem a perfume pakhat ka lei a souvenir ka lei a chung zawng chu ni mai kal hei kal zin tawh na hmun a kal tlut tlut hi chu kal na tur kan hre tawh thin lo a maw Hei vang te hi nia kan chhuah pei tawh loh thin. Khi te khi helicopter thlawk ruai ruai mai. Hei tuna hian rail train station ah ka awm leh tawh a. Ka hawhna tur kawng kan bo leh rih a maw. Ka nghak ri stop a ni hi hei. Khi khilai khian. khi khi lah khian ahh ahh information a pe vek a ehh a dik dawn leh khi khi bel bel tih inziak khi ka stop na tur hmun kha ania seven nine ah khian a nih khi hei rawn kal dawn khi tunah hian dar sarih a ri vel chiah chiah a minute kua vel nghah ka la ngai dawn a helai train station hi saw saw lai inziak ang sawn flinders street tih a ni a ahh helai atang hian hmun hrang hrang a connect vek a hei. Station platform tam tak a awm a chuanin ka train tur hi dar sarih leh minute kua a rawn thleng a tunah hian dar sarih ri vel chiah chiah a hei dar sarih a ri tawh a mahse khua chu la eng tha khawp mai engpawh ni se vawiin atan chuan khawpui chhung bik chu khang ho ka ni se.

tunah hian hei ka haw mek a hotel lampang panin a tlai tawh ang reng a mahse hei khua chu la thim chiah lo a a la eng deuh uar tho a train ah ka lo mu thlu a tum loh deuh in station dang thleng ka chuan phak a hei ka let leh a a reh tha khawp mai mahse nuam lutuk kawngpui pangai ka kal lo atian. Enge tlem a va pen hle deuh lama ka kala motor an awm lo a zia phian hei kawng laia footpath ah pawh ka la kawng laia ka kal hmiah hmiah a nuam lutuk puar deuhin ka haw mahse ka uak ha leh a a in balance vel tawk chiah hei heti zawng hi ka thil lei vuahin atan chuan perfume ka lei a a chuan drinks ka lei a chu lo chu souvenir fridge magnet ka lei leh a chung zawng chu ni mai vawiin atana ka thil lei ho chu keimah bik ah hi chuan ka sum hman na ber chu chaw ah leh perfume ah a ni a thawmhnaw vel ah hian sum hi ka invest ve vak vak lo a ti mai ang thawmhnaw hi ka lei lutuk lo a Eiturah hian, eiturah leh perfume-ah hian pawisa hi ka ren lo ber a keimah chuan maw? Thil dangah chuan chutiangin ka hmang vak lo. Tunah pawh tian hei ni hnih ang Australia-ah kan han lay over a, mahse allowance min pe vek a, kan awm chhunga kan hman tur ang kha ti hian kan hlawha a include vek ta. Tiang pawh chu ka hmang zo lo ka ti tawp mai ang. Hei hlawkna hi tam a nih chu crew nih hi chuan. chu a karah hotel nuam lutuk five star ah hlir tiang in kan han thleng a nuam ve deuh hi nia tiang tluka hei life style nuam hi hna dang thawk dawn ta ila a awm hi ka ring lo tiang khawp chuan tuna ka hna hi nuam ka tia ka enjoy ang pawh ni se hei hotel ka thleng chho tep a minute hnih vel a la ngai ang tiang vel chu nia nga khai sava lian ve vawiina ka kalna te ho kha i then tam tak tan chuan hmuhna min ti lo mai thei a a hma ka kal tawhna te a ni a i enge hei vlog lo aiah ka tia ti khan ka rawn vlog hram hram a chhuah pah a remchang em a ka tia chuti chung chung pawh a min lo la thlir sak avangin ka lawm em em a Chuan ka video leh pek ah kan in hmu leh theuh ang a, min lo la subscribe lo ni chuan min lo subscribe ve theuh tur khan ka rawn sawm in ka rawn ngen nghal bawk che u a, chuan eng pawh ni se vaw in ni atan chuan hei hotel ka thleng tawh dawn a, kan in bye bye leh phawt ang a, in za vai in ni hman nuam muttui mang tha vek u le, bye bye vek u.